Türkmenistanyň çägini ýigrimi munnuň dowamyna aýlanyp çykyp bilýän awtoulag haýsy awtoulag? Hemmäňze salam! Laýk basmagy, podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň, siz bu zatlary edýänçäňiz men size bul awtomobil barada aýdyp bereýin, tizligi üç müň kilometr sagada barýan awtoulag barada gürrüň gidýär. Çagalaryňyzy we jigleňňizi ýanyňyza çagyryň. Bul aýdylýan awtoulag kim barada? Bul aýdylýan awtoulag bir müň ýedi ýüz togsan dört ýaşyndaky Aýazabanyň jadyly paýtuny baradaky maglumat. Geliň onda Aýazabanyň jadyly paýtunyň nädip döreýşi baradaky taryha gezelenç edeliň, çagalar ramenleriňizi dakynyň. Iki ýüz otuzynjy ýyl demirgaryk Iki ýüz otuzynjy ýyl Demirgazyk polýus Laplandiýa welaýaty Şol welaýatda owadan örän owadan welaýat Ýylyň dört paslynda gar sepeläp duran Garlar biliňden bolup çagalar we elifler bilelikde oýnap gar adam ullakan ullakan gar aýdamlaryny ýasaýan bir owadan welaýat Bu ýerde näme ba elbetde jadyly öwüşgin ba daglaryň ýokarsyndaky görünýän jadyly öwüşginler Şol jadyly öwüşginler müň ýyldan bir gezek jadyly köle degýän eken. Müň ýyldan bir gezek jadyly köle degen wagtynda şol kölüň düýbünde jadyly bir buz emele gelýär. Elbetde, bul buzy Aýaz babanyň buýrugy bilen Aýaz babanyň kömekçi elifleri şul buzy alýarlar. Bul buz nähilek bolýar? Demirden has berk buz bolan, elbetde, ýelekdenem has ýeňil. Garaz elifler bul buzy alýar we on ýyllaryň dogamynda şul buzdan Aýazabanyň jadyly paýtunyny ýasaýarlar. Indi paýtun barada maglumatlar bereýin. Paýtunyň garda taýmagy üçin aýajyklary, bul aýajyklar jadyly buz we demirgazyk kümüşinden garylyp ýasalan aýaklar. Bul aýaklar rezinden has ýumşak, elbetde demirden-de has berk bolupdyr. Elbetde, dagyň çüňkünde, islendik ýerde, jaýyň üçeklerinde duran wagtynda dogry rahatlygy saklap, paýtunyň deňagramlygyny saklap bilmegi üçin ýasalan aýajyklar. Indi paýtunyň amortisatory. Jadyly paýtunda näme üçin amortisator bolmasyn? Bul amortisator ýörite test edilen, jadyly buzdan we demirgazyk kümüşinden ýasalan amortisator bäş ýüz metrden ýokary oklanyp test edilýär, Şul testlede ýere örän ýumşak ýagdaýda düşüp bilýä. Bul amorsator näme üçin? Biziň jaýlarymyzyň ýokarsynda biziň akylly çagalarymyza, ene-atasyny diňleýän çagalarymyza sowgat getirende Aýazbabanyň paýtunyň sesini jaýa bildirmez ýaly, sarsgyny eşidilmez ýaly örän ýumşak gonuşy ýasap berýän amorsatorlar. Indi, Aýaz dabanyň paýtunda bary-ýogy üç sanjak görkeziji bar. Bu görkezijiler nähili görkezijiler? Biri wagty görkezýär Aýaz daba üçin, biri howanyň temperaturasyny görkezýär. Beýlekisi bolsa, haýsy ýurtda häzirki wagtda gije düşenini görkezýän üç sany görkeziji bolupdyr. Aýaz dabanyň paýtuny bary-ýogy birje knopka bilen işleýär. Rolam ýok, gaz we tormozam ýok. Sebäbi bul paýtun jadyly aýazdagy münýär we şol start knopka basanda jadyly paýtunyň özi haýsy ýerde akylly çagalaryň aýazdabanyň sowgadyna garaşýanyny özi bilýär we şol ýerk barýar. Aýazdabanyň işi näme? Haýsy akylly çaga nähili sowgat arzuw eden bolsa, şol arzuwyndaky sowgatlary bagaždan alyp, çagalara taýýarlap goýmak, şol ýere ýetýänçä. Tizligi üç müň kilometr, Sagatda üç müň kilometr tizlik bilen hereket edip bilýän Aýazdabanyň jadyly paýtuny dwigateli, Dwigatel diýmäli, bul jadyly paýtunyň güýji dokuz sany jadyly suwgunyň demirgazyk suwgunlarynyň güýji bilen işleýär. Biziň awtoulaglarymyz näme, üç ýüz at güýji, bäş ýüz at güýji diýip ölçenilýän bolsa, elbetde, Aýazdabanyň jadyly paýtuny bolsa dokuz sany jadyly sugunyň güýji bilen ölçenýär. Indi men size bul jadyly sugunlar barada maglumat bereýin. Iň birinji durýan gyzylja burny bolan, hä muny aýtmaýyn. Şul sugun barada wideoň soňunda sizlere sorag berjek. Şo soraga dogry jogap bermäni başarana on sany adama sowgadymyzam taýar. Ikinji we üçünji sugunlar. Birinji sugunyň yzyndaky duran ikinji we üçünji sugunlar bular Motoryň tyzlygyny iň güýçli sugunlar, iň öňdäki sugunyň arkasyndaky duran iki sany sugunlar, üç müň kilometr sagat tyzlyk bilen hereket etdirýän iki sany daýow sugun. Çişik däldir, daýowdyr. Bularyň atlary Desher we Denser. Dördünji we bäşinji sugunlar, dördünji, bäşinji sugunlar näme wezipäni ýerine ýetirýär? Aýazaba üçeklere baryp gonanda, indiki üçege çenli uçmak üçin birinji böküşi Aýazabanyň paýtunyny bökdürýän iki sany sugunlar. Bularyň ady Prenser we Wiksor. Gara, şaplamy geýmegi ýatdan çykarypdyr. Prenser we Wiksor näme edýär? Aýazabaň paýtunyny we ähli sugunlary bökdürip bilýän güýji bar. Altynjy we ýedinji sugun, Komet we Kýupet. Bular näme edýär? Bular ähli sugunlara çydamlylyk berýär. Çagalaryň garaşyp oturan arzuwlary, çagalaryň ýüregindäki islegleri ene-atasynyň diýenini edýän çagalaryň isleglerini ýerde goýmazlyk üçin ähli sugunlara güýç paýlaýar. Garaz, bular çydamlylygy görkezýär. Ondan soň, sekizinji we dokuzynjy, iň soňky sugunlar näme wezipäni ýerine ýetirýär? Bularyň ady Doner we Blisman. Doner we Blisman näme wezipäni ýerine ýetirýär diýsek, bular deňagramlygy saklaýar. Ähli paýtuny, Aýaz Abanyň jadyly paýtunyny hem-de öňündäki sugunlary deňaramlykda saklamak, uly tizliklerdaky barýan jadyly paýtunyň yzyndaky goşlar, çagalaryň sowgatlary gaçmaz ýaly deňaramlygy saklaýar. Nähilek şertlerde bolsa bolubersin. Aýaz Abanyň bul paýtuny energiýasyny nireden alýar, güýji nireden alýar? Elbetde, biziň häzirki tanaýan awtoulaglarymyz benzinden solýarkadan we elektrikden tokdan, batareýadan öz güýjüni alýan bolsa, Aýazabanyň paýtuny öz güýjüni biziň akylly çagalarymyzdan alýar. Ene-atalarynyň diýenini edýän, akylly, köp okaýan we täze ýylda Aýazabanyň sowgadyna garaşýan çagalaryň ynanjyndan we akylly çagalaryň arzuwlaryndan öz güýjüni alýan bul paýtun sagatda üç müň kilometr tyzlyk bilen hereket edip bilýär. Indi bul paýtunyň iň jadyly tarapy yzyndaky bagažy. Bul bagažda Ýer ýüzündäki ähli akylly çagalaryň arzuw edýän sowgatlaryny içinde saklap bilýär. Buň giňligi näçe sany akylly çaga arzuw edýän bolsa, şoňa görä giňelýär. Eger-de biziň çagalarymyz ene-atalarynyň diýenini etmese, öz molumlarynyň diýenini etmese, Özüni bir azajyk edepsiz alyp barsalar, onda Aýazabanyň jadyly paýtundaky bagaž her gün daralýar we daralýar, iň soňunda biziň hiç bir çagalamyza sowgadam sygyp bilmejek derejä gelýär. Şoň üçin, hormatly çagalarymyz, biziň gelejegimiz sizler öz ene-atalaryňyzyň diýenini etse, Aýazabanyň jadyly paýtundaky Bagaž örän giň bolar we sizler üçin örän kän sowgatlar bolar. Aýazdaga üşänokmy? Şonça sowuk gijelerde, şonça sowuk ýerlerde hereket edýär, bizlere sowgat getirýär. Näme üçin üşänok? Onuň oturan kreslary sebäpli üşänok. Bul kresla Laplandiýa welaýatyndaky iň garry bagyň şahasyndan ýasalan bul şahanyň örän uly güýji bar. Edil Lexus-laryň we täze öndürilýän awtoulaglaryň sidenýalarynda bolşy ýaly, klimat-kontrol Aýazdabanyň oturgyjyny gyzdyrýar we Aýazdaba ýyljajyk howa üfläp durýar. Şol sebäpden Aýazdaba üşänok. Indi ene-atalar we çagalar sizlere sorag. Dokuz sanak demirgazyk suguny diýdik. Dokuz sanak demirgazyk sugunyň iň birinji ýerdäki durýanynyň ady kim we şol näme wezipeleri ýerine ýetirýär? Bular barada dogry jogap berene on sany çagamyza sogadymyz bar. Ilkinji dogry jogap bermäni başaran on sanak podpişiklerimize, gadyrdan agzalarymyza sogad. Nähili sogad? Belki, köpüňiz bilýänsiňiz, belki, köpüňiz bilýänälsiňiz. Men Beginazarow we Beginazarow komandasy Beginazarow gözellik salonynyň gurujysy. On sany çagalarymyza saçlaryny oňaryp berjek oglan gyzjagaçlaryma tapawudy ýok. Şa oglanlaryna, şa çagalaryna meňzedip bileris owadan prçoskalar ýasap hem-de gyzjagaçlarymyza älemgoşar reňklerini geçirip bileris. Ýürekleriniň isleýän prçoskalaryny edip bereris. Täze ýylyňyz bilen goý täze ýylda size rysgal, döwlet, bagyt, tükenmez şatlyk we jan saglyk getirsin. Allajan hemmämiziň öýümizde agzybirlik höküm sürsün. Hemmämize maşyn sürmek nesip etsin. Ýenede size sorag bereýin şul wideo sizlere nähili ýarady? Wideoda siziň ýüregiňizde galran täsiri barada kommentariýada ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarow kar sahypasy Size awtomobil dünýäsi barada iň gyzykly maglumatlary berýän ýeke-täk sahypa. Biziň sahypalarymyzdan aýrylmaň. Indiki wideoda görüşýänçäk, hoş sag boluň!